Awor nos ta bai pa nos famoso bowl ku nos sekshon di Durf te vragen. Ladies, bosan ta kla? Sí. Ok, mi a bin saka un nomber di un di boso, anto boso tin ku bin ku un pregunta pika pa nos sobra. Un pregunta ku ta saka fo'i saka nos fo'i base. Sí. Mane e reson di ultimo? Ta ta ta tan. Melissa! Ay no! Melissa, pa presa sa bo tin pa nos. Nel, mi no a pensa nada. Bon, pensa un, pensa un. Pensa un, pensa un, lia, lia. Ay, ay, ay. Bon. Bosnan a yega di worde di pèst, sea den infansia òf despues òf awor aki. Kon bo a dil kuné? Bo a yega di worde di pèst, anto kon bo a dil kuné? Yes, mi ta kere nos tur a mak mei pèstmentu. Sigur sigur, na skol mi tabata wòrdu di pes konstantemente. Anto kon ma dil kuné? Gewoon mi ta kere shake it off. Pero ta tin momentunan, depende di ken e pesmento ta bin, e ta hurt un tiki, pasobra ta nèt por ta hende ku bo sa bo ta, Bo ta haña lei. Sí, bo ta haña lei, cleave, e ta join e grupo, pero despues e ta sigui gewoon. Conociendo y sabiendo ken bo ta. Tin momento cu e pesmento por a drive mi haci mi loco, cogon zundra nan cu conai. Despues atrobe rustig pasobra esitanan asunta. A mi for di chiki y eigenlijk te cu hoki e cos cu nan gusta haci wega cu mi ta mi nomber. Nan ta cambie di tur manera dus. Nan ta coge e bal te, pero mi ta worry mes. Sea mi ta hari mee of mi mester do mee. Pues nunca sin daña. Mi mijo manera pa bo deal cu ne. Bo sa hasta e manera, ok, mi no ta wori of do mee. Na chiquin mi tabata haciendo inconscientemente, pero na grandi bo ta repara cu berdad e ta yuda di un forma ayi. Bo di mi den, e di mi. Paso ami tabata asina flaco cu Dan ta yama mi pie flamingo. Owel di mi pie flamingo na ma join e cos. Mi tabata cantando den Angelitos. Anto e tempo ey nan a bin cu e cantica Na Bonaire tin un flamingo. Sí. Anto tanto Ruti saludo. A laga ami canta Flamingo. Sabiendo de e geval? Sin sa. Ai bai a tabata net net. Paso mi mester cuminsa canta e Flamingo ei. Cu mi pidi Flamingo nan. Yuda nan. Yuda join e cos. Join e cos. Te cu despues m'a lucha cu e peso cu awa cu nan ta Flamingo mas. Na hopi. Hopi mi beba den gana pa nan ta Flamingo. Sí, hopi bo sa mas cu ta mitar. Pero sí. Tin yugers nan ta test e skin color Wen mi na school mi china lama bo preto kiko kiko pero guess what mane Vania a mi tambe ta un hende super confident te awe mi ka risei danki na sei pero nunca mi a echt laga e cos cansa mi mi ta kere porta juist esei tambe ta algo cu cosa a kibra e cos pasobra tin hende ora cu nan sinti of nan mira cu e cos ta cansa bo seori nan ta sigi pero a mi tabata mustra como van oke Paso hopi biaha wende ku ta pes of asi am tenta uf di kosnan ne por ta nan den nan famia nan tin hende di kolo skur of por ta nan mama of nan tata mes tin hende kolo skur ke men bo ta bisa oke no make sense e no ta make sense ke men por di nan nan ami ta mane oke e kos no ta bother mi at all.

Erg por ta tempo cu nos tabata bay school. Sí. Okay. Ahora ki pesten no ta e tentamentu cu sí. por favor yaran ta tenta mi nomber pi flamingo. Huega inocente. Ami mi color, mi no sa kinan ta tenta sel, pero ese tin bia por tabata gewoon bosa tenta. Pero uh -huh. ahora ki e pesten cu tin ahora ki sí, shanan. Pesten bringamento. Ta erg sí. cos mi ta tra na school, e cos ta un cos hopi, hopi erg ahora ki. Uh -huh. Anto tin bia ta comenzar riba social media, uh -huh. bin caba na school. Bringamento sí. que cos na. E tem un diferencia sí. E tentamentu djis pa pasá mi fòn, hasi fòn, anto ku e pèsten ku Engel a tes muda hasi hende hopi doló. Korekto, korekto. Anto mi ta kere ta hopi bon tambe pa e mayornan, papia ku nan yunan, por a lei parti kon pa dil ku un hende ku ta pèst. Lanta yu lali lali, lanta bo no fuerte, pa bo no yega na e situashon ku e yu ke kometsó asai. Korekto. Si ta open per tur hende. Ta dolor pa tur hende. Pero tambe por ta habri pa e kontabu pasobra hopi bia e ta yega i nanan pasobra e no ta durf mi no sa ùit ku su mamanan ùit ku su mayor òf mente un persona ku por yega anto mustra e ku ey e kos aki e mester yega asina leu. Si correcto no e mayornan tambe tin un tarea di educa bo yu kon pa deal ku. Presento. Yes, hopi importante.